bɛyɛ seventeen two thousand seventeen ɛna wɔn maa mi aban maa mi kakra sɛ mi ni start adwuma na nyankopɔn nso deɛ ɛɛ sɛbi ɔde n'adeɛ ma wa madama ofiri yi a ɛni gye wo ankyɛ na mi papa nkasa ofiri yi nti ofiri mu na ma asɛ ama sika na ɔde ma wɔn ma mi thousand ten million sika nti ɛba asɛ ama asɛ sika no kɔ fam nti nso na yɛn mpanimfoɔ yi a yɛ panyin baako efra no mr fɔn na yɛ disability chairman. ɛna ɔno nso ɛhyɛ me nkuran sɛ wodeɛ nyɛ hwee nyankopɔn mmerɛ ɛne mmerɛ pa nti wodeɛ menyere me ho nkakra nkakra ɛna nyaa kakra wɔ yi a mede bobɔ ntumi yɛ saa mede yɛ adwuma nkakra nkakra saa because me makɔ tena kwan na mede m'ani bɛto me papa ne maame so no sɛ bi mede m'ani to me papa so sɛ wo papa wɔ deɛ menyɛ hwee mewie sukuu no Ankyɛ na papa firii mu. Ankyɛ na papa firii mu. Ɛbaa sɛ na me werɛ ahow na sɛ obiara nso yɛ ne fie na mede dwane firi yɛn Asenbrɛma a mede baa Akyem Ɔdan a mede tia nkakrankakra a medi adwuma yɛ na adwuma nti me deɛ me mɛsrɛ sɛ sɛ obi wɔ ɔpɛ sɛ ɔpɛ wɔ me sɛ ɔpɛ sɛ ɔma me container na ɔma me machine mede bɛyɛ me mpaboa yɛ wobɛtumi aboa me a baako no mɛtumi ada no ase because wohwɛ adwuma baabi a mete a sɛsi a masɛ sɛ wohwɛ adeɛ a mete mu yi a sɛ mframa fa sisi a ɛsɛ ɛsɛ sɛ me nneɛma yɛ no anie no a na mede yɛ adwuma nti ɛhɛn okay nti na na mɛbu saa that question na wasi so nka mɛ sɛ wosi so sɛ dɛn paa na nka so adwuma yi de me startee no bɛn sɛ maa start a na mewɔ ekuro bi a ɛfɔ asen bɛn ma asen of life na ɔhɔ na na me start adwuma bɛtɛ ɔsɛ hɔ ne village ka ekuro ketewa mu nti ɛna ama obi de me baa ha, ɛna me mpanyinfoɔ yi nso wɔn nso ɛma me ha kakra tena ha sɛ me yɛ me pa mpaboa yi wɔ ha ya. Oh, okay, nti wo start bɛ nfi ahe ni? Oh, me start eight years ni yɛ na ɛna me deɛ nkakra nkakra na si yɛ mpaboa pa mɛ nti sɛ neɛ asɛ woyɛ atɔn no ɛno bi na meyɛ a mede bi ɛyɛ biribiara ɛsɛ me nko ara na mewɔ ha. menni baabiara, menni obiara nso. Me mpanimfoɔ na ɛsɔ mu kakra. Nti deɛ menya na mede bi nso ayɛ ɛdɛ kakra nkakra bobɔ ne ho kakra. Sisi ɛno kɛse asɛ adwuma nyɛ. Nti ama baabi a meyɛ adwuma koraa sɛ waa wɔn te ne nyinaa ase. Na sɛ mframa fa koraa ne Nyankopɔn adom a nkyɛ ɛnyɛ koraa. Okay.
Na dɛn na ɛtumi hyɛ wo den a still a wotumi Obi a nka ɔbɛka sɛ ɔbɛto n'adwene mu na anka ɔayɛ dɛ ɔakɔtratra akwan ho asrɛsrɛ adze, nanso wo deɛ ɛnom nyina mmu abam ma deɛ ɛɛ tsebea a ɔwɔ mu yi, wo wo da so de yɛ adwuma sɛ bia ɔbɛnya biribi kakra de atɔ biribi ɛdɛ ɛde aka ho. Ntsi dɛn na ɛhyɛ wo den a wo still a wode yɛ saa adwuma yi? Oh okay, me deɛ asɛ ɛhyɛ me den ne sɛ ɛɛ makɔgyina kwan ho na obi bɛma wo five thousand Obi bɛma wo sɛbi twenty pesos sɛ de tɔ nsuo no, anaasɛ onipa ko ɔto sika no bɔ mpo a awerɛho, wobɛsan akɔtena awie mu ara. Nti sika no a ɔde bɛma wo no nyinaa mpo no, wobɛsan de akɔtɔ aduro anom. Nti ɛbɛn m'adwene mu sɛ, ah, na mɛtena kwan ho asɛ saa. Adɔfoɔ a mohwɛ no tumi bɛyɛ ma wo a anka w'ani bɛtumi agye ho. Oh, seesei ara no, because seesei obi ka kyerɛ me sɛ menyɛ one million a, sɛbi ɔde ma me a, mɛhyira no, but mɛdi. but ɔboa me sɛ ɔma me container anaa ɔma me ebi a ɔpɛ sika bi sɛ mefa yɛ mpaboa na mentɔn a na mefa ntena ase a ɛbɛboa me because sɛ ha mete yi ebu a masɛ sɛ waa wonim yɛ ha dada hwɛ aha obiara ma ebu a mete waa nipa baako na ɔde wei abrɛ me ɔde maa me two cedi two cedi mede akɔtɔ ahoma nti sɛ obiara ma ebie ma a menyɛ bi ntɔ aduane nnɛ nti sɛ mo bɛboa no ama me machine ɛne bɔ container ka na mayɛ mpaboa na makɔfa mpaboa mpo abɛtɔn a Ɛɛ obenya obi atɔ bi a ɛno nso no nsa bɛkɔ ma no because yɛn mpanimfoɔ yɛn na ɛboaboa me kakra nkakra saa. Okay, yo, nti ɛda ase nti adɔfo a wɔhwɛ no si bi adɔ bad man sɛ nti sɛ obi wɔ mmoa bi a obetumi aboa na yɛtumi aboa yɛn nua na yɛtumi apɛ store bi ama no na yɛahyɛ ne dwa bi na watumi ada astate ayɛ ne mpaboa no. Okay.